Pai lama, Tan Sri Tuan Raja bisi nerima siti cherita pandak ari siku ke enggai ditemu nama tang semina madah ke diri nama iya Jang aja. Aaa laban tu pandak nyadi dalam siti video tu dichampur ka aku enggau cherita ke bukai iya legi wai au cherita pandak cherita pandak cherita pandak. Baka nya ke ambi kita aaa. Keti nemu nya tepantup deh enda agi belala ninga enti pandak ke tu seminit dua minit nadai endar ga tusi ka aku nepi ai enda wai. Bekisah pengalaman aaa kaban tauka bakih kite jang tu tadi deriba mai lori kargo ari miri ke bintulu ari bintulu ke miri ke nya tadi gawa ba siti endur ba bintulu din. Nyadi maya nya Maya ngan PKP suba wai, maya orang kena ulih bejalai. Iya ngelama tu enti ari Miri ke Bintulu, bisi tiga tauka empat iku rumin nya tadi bala bakih ke dibai iya bisi enggau iya nanggung tauka ngatung barang mansut ke ari lori. Nyadi maya PKP tu ari nya pedih bendar laban ka swab test ba nama semua. Nyadi. Sida ke beiban nya tadi au udah bisi uhh luri ke diri empu baka deriba siku iya rumin lalu enggau siku nya baka nya magang magang nyadi enggau ujan tu tadi baka nya ga bisi siku. Pegila deka nurun ari bintulu ngagai miri nganyung barang. Malam nya boss ita telefon madah ka rumin iya ke iban nya. enda ulih enggau iya kemiri pegila laban badu ngenyit lemai nya nadai nemu nadai madah nama kebuah tang madah ke badu gawa usaha ti jang ita ti wai au iya kediri barang nya mayuh amai iya madah nguji minta siko dua tiga iko bala indu nya enggau iya kin ambi ke bisi enggau ngangkut barang ambi ke bisi enggau berandau sebelah rantau jalai tang bos nya madah maya pkp enda ulih mai bala indun. laban nadai swab test, nadai sejahtera kad vaksin nya tadi nya ke sebengkah iya ngai nenggai iya kediri aja mupbah enti pia alau lah munyi ka pejoi mupuk pagi nya laban orang ke mai lori tu sida iya company tu enti ari miri ke bintulu bintulu ke miri. Sigi nyelinting jam puku satu pagi wai berangkat laban maya nya tu wai enda panas enda angat kedua nya agi enda mayuh kerita enggau beserak enggau betangkan nya memilih puku satu ba ke nya ke nya tadi. Nama mupuk mejang tu tadi begadai gadai gadai kitai mega nemu lori kargo ke sepuluh tayar ai berapa sepuluh dua puluh tayar nya bukan nya bangat ngelaju ni ke nya tu ai nta pupuk belubah nya meh nya tadi. Ari Bintulu, mansa Niah. Ga orang ke selalu ngagi Niah pulai miri Bintulu nemu kita dini endur alai aaa jematan suai Niah nya. Ngilah nya mimit au. Dia mih tadi ke tinem nya ngilah jematan sungai Niah nya tadi. Iya tang asai ke lori ke dibai iya nya. Tang ai bejalai agi iya bendar iya nekan ke minyak ngeris ke minyak nya. Tang ai bejalai meda nya pia tadi iya lalu meri segening emergency lalu suing ke tisi paking ke tisi. Pasuk ke gear satu tekan nya minyak ngai bejalai pasuk ke gear dua tekan minyak ngai ke bejalai. Luri nya idup tanggai bejalai. Ui ku iya. Nama pajuh luri tu tengah bejalai. Iya ke endur madang uhh ladang sawit nya ditu. Petang tegayap nadai orang mansa siku, ku iya. Nadai ga luri tu menawa kemari. Start ga nya. Bejalai ka lori tu kemari. Nama nya maya kitai ke bejalai ja maya ke ngaga ulah. Ko Ijang wai uhh paking ke dia idah nya iya tadi ka pansut meda ngechik ngechik tai luar dia engka ti bisi nama putus ka peling kini ukai kitai nemu dawai panchit kini nya tadi. Ambi picit nemu kita picit chas ke warna burak eh api burak nya alai chas iya pun kena tenga ke pintu lalu ka terjun keluri kin retai nenga ke pintu nya tadi nukang ke pintu luri nya tadi ribut tauka angin lalu nempuh ari belakang masuk ke dalam luri agi. Nya iya nyium utai dibai ribut tok angin tadi ku ai. Nyung melai ali. Berungut amai wai siu nya. Jang tu tadi enda gen tu tuai endar. Enda gen tu biak mai. Tang sigi nemu. Enti utai nya nyelai bebau baka nya ka sesalah iya. Enda nya pia tadi iya perlu nikup ke pintu nya baru kunchi iya magang pintu nya cermin perlu tiki iya laban tadi iya nurun ke cermin laban iya ke ngisap pasal iya ngeii ikun iya lalu madam ke pichit iya tili iya hari kati nama nya cermin pintu cermin tu kan cermin lori cermin pintu tisi nya mua sepiak kanan nadai mua iya deriba tili iya. Mua ari sepiak kiba nyin cermin tadi. Nya eh ke meda ah. Tang bisi siku. Inu. Buk panjai. Nutup mua wai. Tusut ka mabuk indu nya bediri tengan lori iya dia tengah-tengah lori iya ngena baju burak. Nyadi baju ne tadi abis balut darah abis balut tanah tega nemu lori ne tadi laban ke bisi api de wai bas pa belakang belakang tisi ne tadi laban kita nemu de lori ke baka tu sigi selalu orang pasang api se soris nya api ke biru kun yang merah perinching bekebelik nya ke nya ke nya tadi nya malai nya ulih dipeda iya. Nama pengudah iya meda nya tadi jangan perlu enda munyi iya nemu endur nya sigi salah enti iya pansut iya sigi bebadi kenal iyat mejang tadi beri iya free gia gia lori tarit iya hand brake tada risk ke nepi nat ke dewai au udah nya tadi lagu tadi pelalu udi pasang iya ngumba maya maya nya wai. Au baru pansut kitai mega nemu lagu kati nama nya uhh lagu uhh kati nama nya lagu masterpiece nya baru pansut wai lagu radak seribu tu nya kena merinda ngantu ba tisi nyin ooh ada ne pasang iya nya kadi beri apul kadi nama eh merinda indi meh aku tu ngejak kadi rinda ka lari lagi ku udah ninga lagu nya nya lagu request ti ku iya wai rieh siti lagu nya. Beri iya full lagu nya. Mbalka highlight ari atas ari baruh kadi tani ku luri nya nyedia. Udah nya tadi tembu lagu nya iya nguji nilik baru. Peda iya nadai agi. Au mung senang mati iya peda iya nadai agi. Udah nya tadi iya nyerunding. Telipon ngagi bos iya madah ke lori iya jai. Bos iya madah, Ngai nyadi meka mekang jam te ku bos iya maya nya laban ne berangkat pukul satu jam maya nya pukul tiga pagi. Iya madah, Legi meh pagi legi ku bos iya. Legi bisi aku ngasuh pumin nya tumu nurun pukul lima nurun ngelawa dek iya. Tinduk da dulu medi lori anang madam ke iya. Ku bos nya, Au, ku iya. Udah nya tadi, ngatur peninduk. Kitai mega nemu lori besai. Sapa kita ke jadi ba lori nemu kita enda wai. Belakang lori nya ulih endu tinduk nya besai belakang nya. Ulih endu gali ne. Au, ku nya nya tadi. Sebedau deka mulai kitai nempu belakang, iya perlu nilik serembi nilik nilik. Am, kati menya munyi ku melayu, memastikan keselamatan dewek ke narai utai ngachau agi. Tilik cermin, side mirror sepiak kiba nadai agi endo antu nya senang meh ti iya. Tilik ai baru cermin side mirror sepiak kanan tadi iya je endo antu nya nya ngimbai pintu iya sepiak kanan nya ui cho ku mbai tudah lari pengudah ninga lagu redak seribu tadi ngasu nya nyu semak agi semak semua pintu nya ii mesti kayau ka ku tepandam ko. Au buka cermin runtut nya ngebuk nya jerak. Kenyang ngaga te kebeli be kenyang. Orang ke gawa enda nyamai tu indi iya kenyang. Iya nya tadi jang tadi ada te bamba. Au nama juk iya ke depan ke mua bangku nya tadi iya perlu mulai ke belakang nai ibuh ke. Ni kudi meh bediri luar nya. Aha deh nakal bediri dia? Ku iya. Iya lalu tinduk bungkur. Merani kediri ngan enggai sapa ke enggau iya bakih dia. Merani kediri meh. Au udah nya tadi udah bungkur laban ari kecela tinduk. Benung iya tinduk tadi nya iya enda berasai iya telelap. Enda lama udah nya iya ninga pintu kati ne nya pintu lori iya diketuk orang. Bendar nya ngetuk iya enggai angkat. Iya enggai muka iya nemu hantu nya. ketu ketu ketu ru nya ngangau aja dinga iya. Laban lori niki idu nadai nentu dinga endar ke nyungka papa sien enda peduli ke nya. Telefon laban dep bisi line au nemu nya telefon tapung min iya udah datai pagi nyenye pagi hari nye. Baru iya angkat au muka ketin inya nya aaa muka pintu muka nya tadi madam ka lori pumin lalu ngejek meresa meresa ti dia mekinik tadi dawai kai pumin mekinik iya. Dah nya tadi iya ngaran usi ke mekinik nya au nyuci mua baru ngeli semua dah nya tadi manah melori iya nama utai kejai utai ketukar ne tadi. Nyau mulai kediri ngagai eh mupuk ari miri kin. Udah mupuk ari miri, luding semua barang ba imat tudan din nya baru iya muat nyau pulai baru ke Bintulu gin. Iya ke pulai ke Bintulu nya nadai ngawa wai. Manah ga iya lori iya nya nadai menawa apa nama semua ngumba endang. Em udah nya tadi datai iya ba Bintulu din. Semua luri pekir magang sida iya ke dideriba aya aya entadi bala pulai agi duduk laban ke aya entadi bisi meli ke ngedua puluh nya meh biya kena ngati kediri muai lalak. Seraya ke perandau nya iya nusi ke ulah iya nasip iya kena manah pagi tadi. Nyadi bisi siku da agi deriba ke dama Jawa wai au. Iya tu sebaka ga enti enda jang ari miri ke bintulu jawa ari miri ke ari bintulu ke miri kenyau pesilih pesilih seduai iya. Kadang kadang bela bansa tengah jalai meh seduai enta adi jawa nya madah aku baka di nyadi engku suba nyadi ngedi pengudah ngelimpah semeton sesuai nyadi engku sebedau ngelimpah semeton nya baka nya sama indu nya mega ngachau aku aku bisi meda. Nadai jai pagi start alu idup alu mupuk alu bejalai nya sama lori deh nya kena laban kitai kepuh betukar lori ti bejalai jauh ku jawa wai ooh nya ne mbuh mih iya udah nya tu wai endur nya sigi enda manah ti lebuh maya malam malam enda ke ngumbai enda manah tan enti nasib enda manah bisi jai mimpi puni pun nama semua sigi barang maya barak alai meh orang nya nguji ne wai nemu kita reti ku aku nya. Nya enda berasai, enda datai sepuluh minit ambis cherita Ajang kitai. Nya aku madah cherita pandak ti aku nusi tu aja. Belala kitai legi. Nyadi aku nampung baru. Au aku nampung cherita siti agi. Tu sebaka ke tu cherita pandak ke tu. Cherita tu dikunsi ke anak iya. Anak iya tu tadi ninga indai enggau apai iya becerita. Nya ke nya tadi datai ari sida iya tu menua Seratok din tu ai menua apai aku tu ai. Apai aku ari Seratok tang kami tu narai kala nemuai kin aaa nama endur nya ti seingat aku Ulu Krian. Au ila nemuai kin ngenti udah narai kurang agi penyakit tu. Ni ketak ka deh seratok au enti bisi ngelala aku ila. Amat aku seratok. Ngulu ka aku dini endur menua Krian nya. Krian Seria neh ingat aku. Au ila ketak madah ka aku kini jalai menua kia. Ambi ka ulih mai apai enggau indai aku pulai ngagi menua asal apai ku ngabas utai nya dia. Au meda bilik tuai betemu enggau bala madik iya laban apai ku nya suba lebuh maya bujang menya tadi laban ke narai sekula ka amis. Bekuli, bekuli enggau orang nemu kita tungkang nya duai ke mai kayu nya alu nya nya suba bekuli bekuli bekuli undur undur undur kili tu au nyu ba bini jadi ku indai ku tunga ke kami ti lalu naka iya menya nadai ulih pulai agi nya nyadi aku tu tadi. Ti bisi maya lepa pila lusa sigi ka numai ke seratok kin. Tang masalah tadi pama datai seratok tin lagi nya ku aku kini ketuju ke menua kin deh. Datai ba menua seratok nya lagi ba pasar nya kini ke masuk ke dalam kin nya kebuah aku tu agi. Kakang kakang ati wai enti kita nemu ni jalai ulu Krian nya ila tau kita madah aku lau. Madah kediri bisi number telefon aku ba description dia. Bisi mah aku madah alai ila ko ngambi video pak mah aku nemuai kin ngaji menua asal tu ai. uhh iya tu tadi ninga cheri indai iya indai enggau apai becherita berandau lemai malam nya. Nyadi jambi tu tadi au benung makai sida iya tiga indai iya apai iya enggau jambi tu nyadi madi iya ke indu nyadi sekul ba serama ba buding nya aja ke ninga lemai nya pukul lima setengah laban kapai ke bisi ngetan pukat tu mayuh bisi tujuh iti pukat ngetan ka ba sungai din. Dua iya bini nya, au indai iya, indai jampi nya tadi bekayuh. Kilik kiik ngetan bukan. Ngabas ari ulu eh ari ili sekali baru pulai ke ulu tu. Abas buat, abas buat, abas buat. Um datai ndeh ba pukat ke empat. Dia meh tuai benung ngabas ari hari udah mupuk amai wai laban tuai ke lima setengah bekejang. Datai ba pukat dini pukul enam kitai mega nemu dalam babas pama udah pukul enam. Jauh amai udah berinsur petang wai laban nyunar iya tampak agi ketegal udah dilindung bala daun-daun kayu nya. Duai dalam ai jaku ke ne wai. Jaku Iban amai nya. Am udah nya tadi lebuh mayar seduai ke rindang au ngangkat ke pukat nya ngulih ke ikan udah ulih ikan tadi baru muat pukat nya bekenyang dia meh indai jampi tu tadi tani nya tunga ke sepiak kiba kin tuchum bukit nya enta bisi orang masang lagu au enda ga lagu nya rancak dinga iya belubah lubah lagu nya. Tang sapa ga ba tu tujung bukit nya bukan nya bisi orang nyin tunga kulu kin rumah panjai sida iya. Iya orang mending laki iya eh laban iya kedeluan tadi laki iya kemudi ngulih ka ikan laki iya tebaka kena ibuh ke munyi nya. Iya tadi meri segening ngagai laki iya ambi ikan banta tikau ngagai laki iya. Nama indai dum ku laki iya wai. Bisi ninga deh. Munyi lagu ke ba atas nyin. Ko iya, Ei, anak ngibuh aku utai baka nya. Buat aja pukat nya. Ambi iya ke ti ulih ke ikan nya. Dah laun jam tu. Agi mayuh agi pukat ba dau dabas tu. Ko laki iya, Wai, laki enti ari ke batang enda ari ninga. Tang ai ibuh aku utai baka nya laban nemu. Nya mina jampi enti ari, Wai. Pucat kelat. Mua nya tadi. Udah tembu muar pukat ke empat tadi pindah pukat ke lima. Bisi tiga agi pukat dia lima enam tujuh dua ai. Benung seduai ke ngulih ke ikan ba pukat ke lima nya tadi bunyi lagu nya palu ngetu. Seduai sigi nemu laban sigi udah nyedia picit ba pala. Nya nya tadi laban nemu hari ka jauh lemai malam. Lansik endar ka pending indai jambi tadi. Iya atas ninga mua sepiak kanan. Bisi nyawa empat lima iko anak mit benung betundi begagai ketawa bekelekik ni ke nyabak bisi ni ke bepalu ke kayu bisi ni ke ngindik rangkang patah mega bisi. Iya nyalung tu peda iya apai dong. Kiruh endar bebuat ke pukat nadai. Bisi ninga ti peda di mua tebing nya tak bisi munyi nembiak nya ba nya kada anak mensia nya. Ku iya, di kiruh meh di ke utai nya pupuk aja nya peda di lemai tunyus semalam semalam. Nang ngiruh ke utai nya, nang kibuh ke utai nya. Ku iya, Kopi Dum ga majak jari nya ngulihka ikan mata nya gining gining. Nangih ke utai ke bukai. Ku indai Jambi nya wai. Duku nama deh ngira sigi tangkin bepunggung. Eeh ngin nemu tak ayan nya ngena kin ntanya lagi bisi ke pesintak duku nya kena ngeral kung nya lagi. Ku ati iya. Tembu pukat kelima pindah pukat keenam. Au nemu dua ke penudi. Benung dua iya muat pukat kena mentadi. Dia de mua ari li seduai laban duai nyukup mudik mudik kulu duai mua ari li tanjung tanjung niko mimit dia meh seduai iya bela ninga nyau ka abis da meh ikan ke ba pukat nya dulih ke seduai tadi ta ninga munyi orang besai tuai belanda. Ari atas nyin, belanda belanda belanda belanda nengah tebing telalu terejun muai diri kai kia ngedinga seduai iya malam buta nya wai. Nya minai jambi tu wai. Nyum anjung ninga utai ke nyadi malat nya. Iya nya tadi ikan ke pegai ti beleka nya be terejun beru kai ke nya ikan nya tadi. Nah lepa ti indai tu ku iya, nah kati ke dina ninga nya antu nya. Ko indai tu mbuai nunjuk aku lek ke kili kin au duku siku ida sintak ke iya. Ka atan tu nya tenyerul agi mua duai dia meh seh nukup pala antu nya ngulih ke untak lalu empa ko ti iya din. Nama apai dom tu nadai nemu munyi da nya tadi seduai apai lalu mindah agi pukat ke penudi. Ba pukat ke penudi indai dom tadi indai jampi nggai ngau muat pukat nya. Picit seruran di tenggau kili kin. Duku seruran di pegai mua jari sepiak kanan. Ya nya nyu bejagang wai ukai duduk entap agi. Au bejagang nengi ku utai nya ayan pansut lalu nerekam nya lagi kering enda lagi enda idup nya dayung ke berekak tu wai. Udah nya tadi enda mukai mukai seduai ke ba dia tadi ninga ninga munyi orang nyemerai. Ari ili nyin ngelawa seduai kulu kiang. Apai Dum nemu kita pukat ke tan ari seberai tu seberai nyin. Kayu kena nanchang pukat tadi pan lalu deh ntun Apai Dum, Apai Jampi. Ntun deh sepiak nyin pukat tu tarit. Ikan tarit nadai deh ulih. Derumah legi ngulih kiang ku iya ngenut ne Dum. Engkah ke ba pukat eh ba. Aa ba perau nyau duai pelu nyau pupuk pekayuh pulai kili eh kulu kulu kulu gin laban utai nya majak ngagai majak ngagai anang enggau iya ko pei dung ini dung tu majak enggau kuli eh kili gin engkat nya sama legi ko iya anang enggau iya pupuk aja pekayuh tu anang ngela aku kediri ulih iya tu legi enti tuwa duwa pekayuh jampat agi tuwa ko iya oh ninga munyi nya tadi duku sintak pengayuh pelu ambi. Inai Dum ngun tegar ramai baka yuh wai ngelari ke utai nya. Moa pecah kelat. Ikan-ikan meh nya dia. Ni ke engketik ke iba engketik kanan. Au. Moa pekayuh-pekayuh ne tadi. Manah wai ai maya nya. Enda deras. Enda nengun aja. Datai deh penai. Baru seduai narai ninga munyi utai nya merai nya. Entu dih nitih ke tuai ari belakang. Nama? Udah inya tadi. Inai Dum lu ngangau ke Dum ke atas kin jampi minta bantu iya nulung seduwa iya mai ikan iya ke atas kin. Udah inya tadi tinem inya aaa perau inya au perau inya tadi lalu tanchang amat dah ba jematan dia. Jampi enggau inai iya udah dulu niki kin nyadi apai dudi. Apai lalu ngulihka siku ikan ba raga iya. Usai wai ikan juak tadi keri bisi mesai betis. Buai iya kai iya pa lu bejaku. Nya nya ungkup nuan minta ampun meh laban aku enda ingat meri nuan dulu tadi enda ingat muaika nuan dulu. Nemu aku deh nya alai nuan nitih ngachau kami dua indai dom tadi. Nya udah tu badu menung achau kami ndai agi. Ti nyema pun ila lusa kami ndai bisi ngetan pukat nemu aku ila meri nuan dulu. Badu nundi ngeregau ngachau kami tuai. Nya aku udah minta ampun nya ambi nuan empa nuan. Ku Apai Tum wai bejaku bediri ari jematan tadi. Iya nenggau Juat, Juat nyudah mati ke Juat nyengumba mei ngemetek ayau Juat. Enda naka enda ke seput iya ke aku. Engka nya mati enting gang orang bukai dia nya tadi sekali iya meda juak ke melepo nya tadi kanyut kili kin sit keti nemu nya bisi siti jari warna chelum panjai jari nya wai ari dalam ai nyin tengenyit pan sut lalu ngambi juak nya nama juak nya perlu nadai dipeda agi nya agi pechaya sita arap kita wai. Menua lama lama ai sungai minta ampun tu ku nyebut tau agi bisi antu ai wai bisi amai bisi tang iya antu ai tu iya ngachau ti dina puni Au ti dinarai jaku lebih-lebih aja ke nari aku mayuh nya malai tadi lebuh mayar kitai mukat nginti nyala enti kitai bisi bulih ikan. Ikan keterubah dulih kitai nya beri kitai ngagi sida iya siku aja. Nya tu ngedi sanu unggal kitai chukup mih ungkup di udah tu legi nengachau kami, kami mega deka ngiga pemakai. Pia ko kitai. Ampit aku da ajar uhh sida apai indai bekenya suba. Iya enti denda bekenya kadi kai bulih kadi lagi enti menoh agi latung ai agi pabu kadi bekenya iya wai uhh. Uhh makai malam nya nya ke seduai becerita. Indai indai dom tadi cerita nya ke dinga jampi nya ke tusi jampi ngagai aku tu wai ke nya ke tadi ija nyi udah nya au chukup dua renggat chukup pekila aku nusi kitai dua renggat baru ga au emm terima kasih ya ngagai semua kita keseluruhan ninga cerita ba channel pengelih bau TV au anang irau makin lama makin hari aku deka masuk ke cerita baru baru ungkup kitai bala mayuh bala semua. Jaga pengerai semua ambi kena kena penyakit ke balat nyerekai baka ke diatu au jaga pemakai bekena ke sengkabung idung lebuh maya kitai mindah de rumah tau ke di tanah tau ke sebelah mall. Ngaja jaku pesan ari aku aaa Bujang Ari Bangau Libau nya bujang pegari tau ke Tan Sri Tuan Raja siga semat selalu alui support this channel.